Bosta huma dawk li jsibu l-faraġ f'xi ktieb meta jinġabru ġewwa għall-kwiet, jew imorru mixja waħedhom fis-skiet. Fir-rokna li jmiss se nagħtukom dewqa minn xi rumanzi u poeżiji għall-kbar ta' Claire Azzopardi John Portelli u Mark Camilleri.
Il-mama ħallitni mal-papa u r-ritratti ta' fuq it-tavolina fis-sitta ta' Jannar tal-1987. Kellhom jgħaddu 25 sena biex immur inħabtilha l-bieb fi Triq Kromp il-Baħar, il-Gargur. Is-Sinjura Barbara? Iva. Is-Sinjura Emma Barbara? Iva. Jien, jien Amanda. M'intix tarafni? Amanda? Eh, Amanda. Amanda tiegħi? Ruħi, Amanda, kemm kbirt? Eħ, għaddew ftit snin, għaddew ftit mhux ħażin. Baqgħet tħares lejja, lejn kull linja fuq wiċċi, qisha kienet qed tipprova tara tarafx xi waħda minnhom. F'dik il-kesħa u s-sikta tal-gargur f'Jannar, ħallejtha tella' idha l-leminija u tmissli wiċċi, bħal xi ħadd nieqes mid-dawl. Isu mhux ċert jekk dak li qed imiss kienx tassew wiċċ bintha. Se nibqgħu hawn, fuq l-għatba, Fil-ksieħ? Jien imdorrija fil-ksieħ imma dak kien skiet ieħor, skiet skomdu u jien ma kontx naf kif kelli nġib ruħi. Se nħallik mela, niġi darb'oħra f'Irkaż. Meta aħjar niġi filgħodu forsi? Le, le, idħol, idħol ara jisqis għax għax hawn il-bard hu kemm kesaħ dal-aħħar hux kemm kbir ta' manda. Tarax it-taqlib ta' hawn l-imbarazz u hawn ġenn ħanini għax ili ftit ma nisbarazza. Proprja, proprja kont kont bdejt nisbarazza ta' ma jien kollox bil-mod u hawn u hawn wisq m'intix tara. Skużani, t'għadha b'ta' ġewwa qas naf kif jien propjament. Mhux sa ndewmek tibżax, Sinjura Barbara. Emma, jiena Emma. Għax kif taqbad tgħidha l-kelma ma? Kif tispelliha? Ma. Mama. Emma.
Għalkemm ir-rumanzi huma l-ġeneru favorit fost il-qarrejja, insibu wkoll bosta minna li jħobbu l-poeżija. Il-versi li jmiss huma meħuda minn Xewqat tal-Passa ta' John Portelli.
Niftakar fi tfuliti l-għajta ħerqana ta' British Go Home u bħal donnu ruħna s-saffiet ma' kull għajta hekk kif kantajna b'qima u b'rabja Kristus Vincit, Kristus Regnat. Illum, inżur Malta tal-Unjoni ma' sħabi Kanadiżi u b'mistħija u rabja naqra fuq ħajt ta' sejjieħ, Africans, go home.
L-aħħar silta likom f'din ir-rokna hija meħuda mis-sensiela polizzjeska dwar Gallo, l-ispettur ċelebri maħluq mill-awtur Mark Camilleri.
Titieħu qabel titlaq? Lil De Giorgio ma kienx wieħed li joqgħod lura fejn jitlu drinks wara ġurnata xogħol. Mbagħad birra f'dik is-sħana tal-bidu ta' Ġunju kienet dejjem tinżillu għasel. Iżda kien jaf li Eve qatt ma kienet tieħu gost wisq ixxommlu riħa tal-lager minn seba' mil 'il bogħod. Waqt l-aħbarijiet tas-sitta, fuq it-television Fin de Siècle, Eddie kien qed jagħti rendikont dettaljat tal-aħħar żviluppi fin-negozjati ta' Malta mal-Unjoni Ewropea dwar it-Trattat tal-Adeżjoni. Minn xi mkien fi qrib kienu ġejjin in-noti jazz ta' My Baby Just Cares For Me b'interpretazzjoni lokali. Nerġa' narawk għada? saqseh bi tbissima Renzo, sid il-Bar Gabuba fi Triq Sant' Ursula, li kien dejjem jirrepetilu l-istess tliet kelmiet bħalikieku dawk biss jaf. Dik il-parti tal-belt, minkejja li kien għadu ma dalamx, kienet diġà nbidlet fi speċi ta' ċimiterju. Il-ġurnalist ħareġ l-iPod, mixtri biss ġimagħtejn qabel, mill-haversack, qabbad il-headphones widnejh u rħielha bil-pass lejn il-barakka ta' fuq. Drawa waħda minn ħafna li kienet imsejsa fuqhom ħajtu. Fuq bank mimli ħara niexef tal-ħamiem, iżda b'veduta mill-isbaħ tal-birgu jixellgħu id-dwal, Neil Degiorgio ħareġ in-notebook, is-sidekick fidil tiegħu mill-haversack. Qabad jifli għal darb'oħra In-noti miktubin puliti ħafna b'kalligrafija kważi femminili. Ix-shuffle mode offrietlu psycho killer ta' Talking Heads. Kien sodisfatt ħafna bil-frott tal-aħħar jiem. Il-lista t'ismijiet kienet twalet bi tnejn oħra. Qabbad sigarett u ċemper il-leaf biex iserħilha rasha li għall-ikel kien ħajatha fil-ħin. Fis-sajf, hekk jew hekk, dejjem fit-tard ħafna kienu jieklu. Imbagħad żied żewġ natamenti oħra ta' malajr qabel għalaq kollox mill-ġdid u rħielha lejn il-karozza pparkjata fit-taraf ta' San Duminku, fejn kellu ħabta jitfaħħa. F'idnejh infirex ir-ritmu new wave disco ta' Heart of Glass. Sellem, bħalma kien jagħmel kull meta kien jinzertah, lir-raġel b'qagħda ta' sindku tat-triq, jitgħażżen fuq siġġu tal-injam quddiem bieb ta' garaxx. Ix-xiħ, għodu jġarrab fuq id iċċungata tpinġija nostalġika mkemmxa ta' żmien man-Navy, għamel l-istess. Għax għalkemm Mank qatt marru oltre Bonġu jew Saħħa minn dak ir-ritwal, xorta kien qishom jafu sew lil xulxin. Baħrin fuq bċejjex differenti. Wara dakinhar, ix-xiħ ma raħx iżjed għaddej, bħallikieku ġurnalist beda jagħżel triq oħra mnejn jgħaddi.